Sinjur inselmu l-kom għal shooter donni wahdi ħanamlu illum għax ma nafx fejn u liħor. Jek taraw xaħġa li interessanti ibatu l-na. Sorry, ma nsejt il-ċaqla s-sija tal-alluċ. Mux illum kellek. Ċaqla? Il-bieraħ għalhekk insajta l-bieraħ. Żomm, żomm nara. Bra ma kien. Ah. Inti suppost mad-dawra tal-arloġ ta' din id-darba, suppost mhux qiegħed tard, imma ġejt sija kmieni. Ħadd lejli. Ej, ej, daw l-affarijiet ma ngħiduhomx aħna. Rajt għodu d-dimux mhux ngħid żejjed toqgħdu nċalqu eh, l-alloġġ il-munutira taf kif ġibtielu d-dara qasad nċalqu. Sera, taf minn ħadd fiha di.
Benjamin Franklin fis-1784. Ma tawx kasu fil-. Għaw saw għamlu.
Imma mbagħad taw.
Għax imbagħad fil-gwerra qalu ħa nagħmluha il-daylight saving sejħula biex tifrankaw l-enerġija xi sekk tigwadanja sija dinja kollha. Oh. U issa se jagħmlu. Issa qed jaħsbu qed jikkontemplaw sabiex ineħħu kollox. Ma dawn mhux qegħdin sew. Mela ah. issa fej vera għandna bżonn nifrankaw l-enerġija ħajneħħu kollox. Ħamulna mal-quiz. Quiz fuq xiex?
Mhux fuq jum il-ħelsin, ħammur. U fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħelsien jiena ġejt fejn il-monument tal-ħelsien li għandna fil-Birgu fejn eh, warajja għaw il-bandiera mdella kollox imħejji u fidej għandi żewġ affarijiet tipiċi Maltin. Għandi l-imqaret u għandi l-qaqa tal-asel. U jiena se nippremja lil dawk li jirrispondu l-mistoqsijiet tajbin dwar jum il-ħelsin. Għan saqsik xaħġa, jek ġiba tajba għantik xa... Għanda kasfur għaw. Eh, dak tana. Dak tijak, ħabibti. Jum il-ħelsin, xniċċelebraw? Regatta.
Li irrek, appart il-regatta, ma xniċċelebraw il-jum meta ħlisna? Mill-Ingliżi. Bravo. Minn min? Mill-Ingliżi. Għandek. Aqa. Jum il-ħelsin, flima data.
31 jew 30. Taħseba? 30 jew 31. Mux 30 jew 31.
31.
Brava, hekk ha. Ħamtik naqra mqaret, Thank you. tipiċi Maltin. Fliema sena ħadna l-ħelsin? 73 hux. Le! 79? Eh? 79. Tak bravu, eh? Mal iktar minn.
Ħajkolli nipremja Always lilu. problema. Xi trid qaqa jew mqaret? Għal aħjaru.
Grazzi tal-li taf fuq jum il-ħelsin. Għalli ma raġuni kienu telqu minn Malta l-Ingliżi. Mal-31 ta' Marzu. Eh, le, ma dik meta telqu. Imma telqu minn Malta għas spiċċalhom. Spiċċalhom il?
Il-flows.
Aqta naqa, ħanajdela. Take two. U għaliex
Tal-militar. Prose, brava, ma bqajniex bażi militari tal-Ingliżi. Il-monument ta' warajja ovvjament jirrappreżenta dak li qegħdin ngħidu, ġifieri għandek il-bandiera Maltija illi issa tiela għaliex l-Ingliżi m'għadhomx iktar hawnhekk f'Malta. Barra minn hekk ukoll għandek il-preżentazzjoni, ġifieri isna qed intuhom il-bandiera tal-Ingliżi lura. Ovvjament skadilhom il-kuntratt militari u kif skadilhom il-kuntratt militari, Sirna Maltin ħelsien minn kull rabta mal-militar.
Grazzi talli edukajtna.
Fehmni, u dubbajt kafe wkoll kif kont hemm u kilna l-qaq, l-imqaret, insomma. Però issa ejja naraw x'rajna.

U rajt, ejja ħa naraw x'rajna dil-ġimgħa, Isa. X'għeni għandna kieku? B'dil-karozza ħareġ il-ballun għal Mbappe li kellu jibda l-logħba tan-Nations League. Imma mbagħad il-karozza baqgħet fil-grawnd bla battery. Franza għaddew għas-semi finals, il-Volkswagen għaddiet għal fuq iċ-charger. Rajt iktar, eh! Rajt lil dil-ġakbina. Mela beda programm ġdid, tajjeb, Come Dine With Me. U kien hemm Di Mari, imma aħna ma nafux jekk iddeżerta u ġbietx jew le. Għoġbitek iddeżerta Mari, iva jew le? Li ddeżerta ma tantx għoġbitni, ħa nkun sinċiera. Issa proset tal-ikel, eh, ħa ngħidlek biss jekk tidħollu l-programm int, eh? Thank you, thank you.
Grazzi tal-li tfakkarni.
Saħħa. Delicious.
Niltaqgħu għada, bye. Jaqta' tqallih l-ikel. Disgusting! Immaġina l-ewwel darba li kilt ribeye soppa.